Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen. Mensia rinduka pemetang, lalu enda rinduka penampak, laban pengawa sida jai, ku Tuhan Jesus Kristus. Nama kebuah mensia enda rinduka sereta begedika penampak? Laban semua mensia ngereja penyai, lalu sida enggaika pengawa sida ti jai diayanka. Tang lain bida sida ti rinduka penampak, ti enda begedika penampak. Sida ke ngereja utai ti bendar, sida datai ngagai penampak, Sida ngayanka pengawa ti dikereja sida nyata nitihka peneka Allah Taala. Jerita ditulis di dalam Bup Mungkal, Bagi Tiga madahka lelaki enggau indu ke digaga Allah Taala nyemaka gamal iya empu, belalai ari Tuhan Allah Taala. Udah seduai ke makai buah ti enda disagi Tuhan Allah Taala empa seduai. Aku takut! Laban aku telanjai, nya kebuah aku belalai, ku lelaki nya nyaut Tuhan. Lelaki tu nguji besalahka Tuhan, ku iya, Indu ke diberi nuan nyadika tawing kaling aku, ke meri buah ari kayu nya ngagai aku, lalu aku makai. Tuhan ti nempa mensia, ti ngesuhka seput pengidup ke dalam iya, ti ngengkahka iya ba kebun ti digaga Allah Taala, kebun Eden, Tuhan ti bejako, Nuan tau makai buah ari semua kayu dalam kebun tu, tang nuan enda tau makai buah ari kayu penemu ti tau ngasoh nuan nemu semua utai, laban lebuh nuan makai buah nya, nuan deka mati. Tuhan bejako ngagai lelaki nya, Laban nuan udah mendingka jako bini nuan, lalu udah makai buah ti enda disagi Aku, nya alai tanah deka kena sumpah. Nuan deka bebendar gawa ngulihka pemakai ari tanah seumur nuan idup. Tanah deka tumbuh rumput enggau duri. Nuan deka bepeluh telusur ngulihka asil ari tanah nyentuk ngagai maya nuan pulai baru ngagai tanah. Pengujung iya, Tuhan muai seduai ari kebun nya lalu ngasuh seduai iya gawa beridup ba tanah. Dosa iya endang nyerara. Penyai kita empu, ku Isaiah, ti udah nyeraraka kita ari Allah Taala kita. Dosa kita empu ti udah ngelalaika mua iya ari kita, ngambika iya enda ninga. Bagi lima puluh semilan ayat dua. Ku Tuhan Allah Taala, Kita nulak utai ti dipadahka Aku ngagai kita, lalu kita manggaika pengarap kita ba pengawa kita ke nekanka pengidup enggau nipu orang. Nyalai kita salah. Kita baka dinding ti tinggi ti merekah ari atas ke baruh. Kita deka runtuh enggau ngenyit. Bup Nabi Isaiah bagi tiga puluh ayat dua belas ngagai tiga belas. Penyai mutuska kaul mensia enggau Allah Taala. Penyai ngaga mensia munsuh Allah Taala, dosa ti muai Allah Taala ari mensia. Dosa ngaga kitai ngelaban Allah Taala. Kitai ngelaban pesan iya ti nyebut, Tuhan Allah Taala kita endang siku aja, lalu kita enda tau enda rinduka Tuhan Allah Taala kita enggau pengabis ati kita, enggau pengabis semengat kita, enggau pengabis pengering kita. Ulang Adat bagi enam ayat empat ngagai lima. Ku Jesus, Enggau bendar aku madah ngagai kita, genap iku orang ke ngereja dosa nyadi ulun dosa. John bagi lapan ayat tiga puluh empat. Tampung Paul ku iya, lebuh kita nyadi ulun dosa, kita enda diperintah pengelurus, semua utai nya ngujung ngagai pemati magang, laban upah dosa nya pemati. Rom bagi enam ayat dua puluh ngagai dua puluh satu. Lalu dalam bacha ti kedua surat Paul ngagai orang di Epesus, Paul nulis, Kita menya mati laban penyalah enggau dusa. Dusa enggau penyalah endang bisi pengujung iya, iya nya pemati. Dusa ngerusakka kaul. ukai semina entara mensia enggau Allah Taala, tang mega entara bini enggau laki, entara pangan diri, entara kaban gerija, lalu tau mega mechahka ruang bilik. Kita mati laban penyalah enggau dosa, ku Paul. Nama ti ngasuh kitai mati, ku Paul? Lebuh kita agi diau nurutka sida nitihka chara dunya, Nitihka pemerintah ti merintah kuasa ti di langit, iya nya roh ti benung bekereja ba orang ke enda ngasika Allah Taala, enggau nurutka pengingin tubuh enggau runding mensia. Nya alai, Allah Taala ringat. Nama penyadi enti mensia nurut, nitihka chara dunya, nitihka roh ti benung bekereja ba orang ke enda ngasika Allah Taala, diau nurutka pengingin tubuh enggau runding mensia? Allah Taala ringat. Pengeringat Iya dikelai Iya lebuh Iya ninggalka sida, neju sida nitihka runding diri empu. Bup dua bansa Israel bagi dua puluh empat ayat dua puluh madah, Roh Allah Taala lalu bekuasa ba Zekariah. Iya bediri ba endur alai iya ulih dipeda orang mayuh, lalu bejaku enggau nyawa ti inggar. Tuhan Allah Taala nanyaka kebuah kita enda agi ngasika pesan Iya, lalu ngasuh diri ditinggang penusah ti besai tu. Laban kita udah ninggalka Iya, nya alai Iya ninggalka kita. Kitai udah meda mensia ti keterubah digaga Allah Taala. Taja Iya ngibun, nyaga, rinduka seduai, Tang seduai jampat enda ngasika jaku iya. Seduai makai buah ari pun kayu ti enda disagi pakai. Ketegal nya, Allah Taala ninggalka seduai ngatika diri. Orang Israel, bansa ke amat dikerinduka Allah Taala, suah nyungkak pengeringat Allah Taala. Ku Moses, Anang enda ingatka jalai kita udah nyungkak Tuhan Allah Taala kita ringat di menua puang. Kenyau ari mayau kita pansut ari menua Ejip, nyentuk ngagai hari kita datai ditu, kita udah ngelaban Tuhan. Indah di Bukit Sion deh, kita udah nyungkak Tuhan ringat, dataika Iya nyau sedia deka munuh kita. Bup Ulang Adat bagi semilan ayat tujuh ngagai lapan. Dosa nya ngelaban Tuhan. Mensia ti keterubah digaga, dipesan munyi tu. Tang nuan enda tau makai buah ari kayu penemu. Tang nama utai ti digaga mensia nya? Aku makai, ku iya ngaku. Bacha ari bup penyanggup lama kitai kes hari tu, Bup Penyampau, bagi dua puluh satu ayat empat ngagai semilan. Ayat empat enggau ayat lima. Di rantau jalai, orang mayuh nyau enda liat ati agi, lalu bejaku ngelaban Allah Taala enggau ngelaban Moses. Ketegal nya, mayuh amat sida mati dipantuk ular ti bisa. Sida ti agi duk mansa ngagai Moses, ngaku dosa sida ti udah ngelaban Allah Taala enggau ngelaban pengasuh Allah Taala. Moses lalu besampika sida. Tuhan ngasuh Moses ngaga siku ular ari temaga, lalu nuatka ular nya ngena siti tiang, ngambika Barang sapa kena pantuk ular deka merening ngagai ular nya lalu gerai. Upah penyalah endang tetap pemati. Tang pemeri ti diberi Allah Taala pechuma nya pengidup ti meruan belama iya dalam Jesus Kristus Tuhan kitai. Moses nuatka ular nya ngena siti tiang, ku penulis bup Penyampau. Tuhan Jesus nampungka saut iya ke tanya Nikodemus, ku iya, Baka Moses ke nuatka ular temaga di menua puang, jalai ti nuju ngagai Teluk Akaba, baka nya meh Anak Mensia deka dituatka, ngambika barang sapa arapka iya bulih pengidup ti meruan belama iya. John bagi tiga ayat empat belas. Tuhan Jesus madahka enggau terang kebuah Allah Taala ngirumka Anak Iya ngagai dunya, ngambika Iya nyelamatka dunya, John bagi tiga ayat tujuh belas. Tu tuju penatai Iya ti keterubah, lalu penatai Iya ti kedua kali, nya baru Iya deka ngakim dunya. Musin len, alai kitai betatika kebuah Tuhan Jesus datai ke dalam dunya tu. Laban deka nyelamat mensia. Nya utai ke ditulis dalam Bup Kudus. Semua mensia nuju pengerusak belama iya ketegal dosa, ketegal mensia udah milih ninggalka Allah Taala. Ku Tuhan Jesus, Orang ke arapka Iya enda diukum, tang orang ke enda arap, endang udah diukum, laban sida enda arapka nama Anak Tunggal Allah Taala. John bagi tiga ayat lapan belas. Sapa sida ti enda diukum? Orang ke arapka Iya. Nama reti orang ke arapka Iya? Bisi orang udah meda tang enda arap. Bisi udah ninga sereta balat alit ati ninga penemu-dalam Iya, tang lalu enda arap. Ukai semina enda arap, Tang nenggai, nulak, lalu munuh iya. Jesus ngelepas ke orang ke derasuk antu ngena kuasa Allah Taala. Dikumbai sida, Parisi, iya muru antu ngena kuasa Beelzebub ti raja antu. Matthew bagi dua belas, ayat dua puluh empat. Jesus iya empu nyebut, Orang ke enda setanah enggau Aku, ngelaban Aku, lalu orang ke enda enggau Aku ngempuru, mambar. Mathew bagi dua belas ayat tiga puluh Orang ke enda setanah enggau orang ke mambar, tu orang ke enda arap. Orang ke arap, nya orang ke ninga lalu ngasi, nitih lalu ngereja utai ke didinga iya. Ku Jesus, Laban Aku udah datai ari serega ukai deka ngereja peneka Aku empu, tang ngereja peneka Iya ti ngirumka Aku, John bagi enam ayat tiga puluh lapan. Iya ngasika peneka Allah Apai nyentukka mati datas kayu regang. Jesus ngajar dalam Rumah Sembiang. Sida tuai imam enggau sida tuai bansa datai ngagai iya lebuh iya benung ngajar. Iya nusui jaku sempama pasal dua iku anak lelaki. Apai nembiak dua iku nya mansang ngagai iya ke tuai lalu bejaku, Anak, alai nuan gawa ba kebun anggur sehari tu? Anak iya nyaut, Enggai. Tang iya berubah runding lalu nurun gawa. Apai nya mansang ngagai anak iya ke biak agi lalu bejaku munyi nya mega enggau iya, Au, Tuan, ku anak nya nyaut, tang iya lalu enda nurun gawa. Jesus nanya sida tuai-tuai imam enggau tuai bansa, Ni bagi seduai nya ke ngereja utai ti dikedekaka apai seduai iya? Sida nyaut, Anak iya ke tuai agi. Ku Jesus ngelalau sida, Enggau bendar ku madah ngagai kita, bala pengumpul chukai enggau bala indu sundal deka tama dulu agi ari kita ke dalam Perintah Allah Taala. Laban John Pemaptisa udah datai ngagai kita, nunjukka jalai ngagai pengelurus, lalu kita enda arapka iya, tang sida pengumpul chukai enggau bala indu sundal arapka iya. Indah lebuh kita meda utai nya nyadi deh kita enda nyesal ati ke dosa kita lalu arapka Iya. Matthew dua puluh satu ayat dua puluh lapan ngagai tiga puluh dua. Arap iya nya nerima, ngasi, nitih, ngereja. Ulih pengarap, Abraham ngasi lebuh iya diasuh bejalai ngagai siti endur ti deka diterima iya nyadika pesaka. Iya mupuk taja iya enda nemu tunga pejalai diri, Hebrew bagi sebelas ayat lapan. Iya ngasi lebuh iya diasuh bejalai lalu iya bupuk taja iya enda nemu tunga pejalai diri. Orang ke arapka iya, ke Jesus Kristus, enda diukum, John tiga ayat lapan belas. Orang ke ninga jaku Aku lalu arapka Iya ti udah ngirumka Aku bulih pengidup ti meruan belama iya, lalu enda diakim tang udah meraka ari pemati ngagai pengidup, John bagi lima ayat dua puluh empat. Kati kitai arap enggau pengabis ati, pengabis runding enggau pengabis semengat? Jesus udah datai ke dalam dunya tu dulu kelia, udah diperinsa datai ke mati, dikubur, lalu udah angkat idup baru ulih kuasa Allah Taala. Udah kitai ngasika pesan enggau Perintah Allah Taala ti diajar Tuhan Jesus Kristus, bala sida nabi, rasul, enggau orang tuchi. Udah kitai ngamatka semaya ti digaga kitai enggau Allah Taala lebuh kitai dibaptisa lalu ditetap. Kati kitai bebendar ngiga peneka enggau runding Allah Taala? Kati kitai agi setanah enggau Allah Taala, lalu agi ngempuru begulai enggau Tuhan Jesus? Tu sekeda ari tanyung aku ngagai semua kitai, lalu nyengkaum aku empu mega. Musin lain tu iya nya musin ke dikena kitai merening ke dalam pengidup kitai. Enti kitai udah ngelaban pesan Allah Taala, enda ngasika perintah Iya, tu meh maya alai kitai ngemulaika diri ngagai Iya. Allah Taala bejaku nengah mulut Tuhan kitai Jesus Kristus, Barang sapa ti arapka Iya ti udah datai ke dalam dunya tu deka bulih pengidup ti meruan. Nya alai menyadi, aram kitai sama datai ngemaruhka runding ngemaruhka ati kitai ngagai Allah Taala, awakka kitai ngelengka pengidup lama lalu idup nitihka semua utai ke dikedekaka Iya. Di dalam nama Apai, enggau Anak, enggau Roh Kudus. Amen.